A wedyn, dan ni'n mynd i ddechrau bore yma yn gwneud ymarfer sydd yn cydbwyso o ddwy ochr o'r corff. So yn aml mae un ochr, un ffroen um, wedi yn anoddach i anadlu allan yn y fan o'r llall. So mae ochr dde y corff yn fwy egnïol, yn fwy byrlymus, a wedyn mae'r ochr chwyth yn fwy ymlaciol. A beth sy'n handi ydy drio cydbwyso'r ddau, so bod chi rola yn y canol. Ond yn amlwg, os ydych chi yn y nos ac eisiau trio setlo lawr i gysgu, mae'n syniad jyst i anadlu drwy ochr chwyth, so drwy'r ffroen chwyth. A'r un peth, dweud bod gennych chi rhywbeth, bod chi'n mynd i redeg marathon neu rhywbeth felly, mae'n handi i anadlu drwy'r ochr dde. So, jyst agorwch eich lle gyd, a dwi'n mynd i wneud siap llaw fel hyn. So mae'r ddau fus cynta yn sticio fyny, bawd yn sticio allan, a'r ddau fus bach wedi plygu. A da ni jyst yn mynd i restio y bysydd yn ganol y talcen. A wedyn, un ochr a'r llall. Felly ar anadl fewn, da ni'n blocio efo'r bawd ac yn anadlu fewn drwy'r trwyn. A wedyn ar yr anadl allan, swopio, so ddim y bawd, yr pedwerydd bys sydd yn blocio y ffroen chwith ac anadlu allan. So rwan anadl fewn, cadw'r dilo lle maen nhw. So ydych chi'n anadlu fewn drwy'r ffroen dde. A wedyn swap blocio off hefo'r bawd ac anadl allan drwy'r ffroen chwith. So allwch chi gario ymlaen hwn yn eich amser eich hun. A dwi jyst eisiau chi sylwi os oes un ochr chydig bach yn anoddach i anadlu allan ohono fo na'r llall. A raf am byd, gor am byd. A bod chi jyst yn gweithio i drio clirio ddwy ochr so bod nhw yn hafal. So ydych chi mewn un ochr, wedyn newid y bysydd ac allan drwy'r ochr arall. Wedyn mewn yr un un ochr. Ac allan drwy'r ochr arall. Gallwch chi gau eich llygyd os da chi eisiau. Just anadlu yn araf ag yn ddim. Gwnewch yn siŵr bod y ceg di cael so bod dim air yn dianc. Bore da, Gwyneth. So jyst i'ch atgoffa chi unwaith eto, os da chi byth yn chwilio am chydig bach o egni, A mae chi wedi bod fel. Ond os da chi'n chwilio fwy am ymlacio yr ochr chwith. Diolch, Beth. So falle, newch chi sylwi weithiau os da chi jyst yn teimlo'n rili really prysur mewn diwrnod a bach yn harrest. Mae'n syniad i jyst eistedd lawr a jyst gwneud rhyw funud neu ddau o hwnna. Jyst i ddod nôl i'r canolbwynt. So, rhyddhau llaw i lawr rwan, un rowl mawr nôl o'r sgwydda. Tyn i fyny o gorn y pen, cael y llygyd. A jyst sylwi ar unrhyw syned ydych chi'n gallu clywed. A wedyn, gan ddechrau yn y traed heddiw yma, jyst gwnewch sgan bach o'r corff reit fyny i dop y pen, sylwi ar unrhyw fannau o densiwn sydd gennych chi. Felly unrhyw niggles bach. A wedyn sylwi ar sut chi'n teimlo bore yma. Falle jyst cymryd eiliad i gymryd sylw o'r wsos da chi wedi gael, sut mae hwnna wedi eich gadael chi'n teimlo, falle bod chi'n falle o'n nacyd, falle bod chi'n teimlo reit braf. A wedyn jyst rhowch y wybodaeth bach yna mewn bocs bach dychmygol, symwch i'r ochr am yr awr nes yma. Jyst gadwch i bob dim aros. Tra ydych chi'n rhoi bach o sylw eich cyrch chi, eich meddyliau chi, eich anadlu chi. A beth bynnag jobs gennych chi, allan nhw aros tan ar ôl y sesiwn. A rwan dod ar sylw reit lawr at y bottom bol. Excuse me. A dechreuwch wasgu'r anadl yna reit i lawr. So ar yr anadl fewn drwy'r trwyn, mae'r bottom ball yn cael ei wasgu allan. Ac ar yr anadl allan, gwasgwch y bottom ball yn ôl teg at yr asgwrn cefn. Trio gwneud hyd yr anadl fewn, tu ar un hyd yr anadl allan. Rhwyd bedwar eiliad yr un. Gan gofio cadw'r ceg ar gau a jyst anadlu drwy'r trwyn. Ar unrhyw bwynt, os da chi eisiau symud eich coesau chi, neu os da chi eisiau sefyll, neu star gadair, jyst gwnewch hynna, cariwch ymlaen beth bynnag sy'n gweithio'n iawn i chi. A rwan ar yr anadl fewn, dyn ni'n mynd i ddechrau dod ar breichiau uwch y pen. A mae'r dylon cyfarfod yn y top. So anadl fewn, breichiau fyny. A gan ddod allan, breich yn dod nôl i lawr, blaen ar bus sydd yn dod ar y mat, ar y llawr, ar y gadar. A nodl fewn i fyny. Ac allan i lawr. So eto, cymryd hwn yn eich amser eich hun. Yn cyd symud yr anadl fewn efo'r breichiau fyny ac anadl allan efo'r breichiau lawr. Ac ar yr anadl allan nesaf, ydych chi'n mynd i twistio'r corff i un ochr, dim ots pa un. So mae un braich yn dod ymlaen a'r llall yn dod tu ôl i chi. Mae'n ei ddangos. Yn iawn. So ar yr anadl fewn, chi'n dod i fyny. A wedyn twist i'r ochr arall, un llaw ymlaen, un llaw yn ôl, a sbio dros yr ysgwydd cefn. A nawr yn fewn nôl i'r canol. So ydych chi'n newid bob yn ail ochrau wrth sbio nôl. So dal i fynd yn y rhythm sgen chi efo'ch anadl chi. A tra mae'r breichiau'n dod i lawr a'r bysydd yn cyffwrdd y mat, mi allwch chi ddefnyddio blaen y bysydd i helpu chi fynd chydig yn bellach efo'r twist os da chi isio. So, anadl fewn, breichio fyny, ac anadl allan, cymryd y twist. A gwneud hon yr ola, so ar yr anadl allan tro yma. Dil yn dod lawr y canol drwy safle gweddi. A wedyn dewch ar delo ar y coesau. A wedyn mynd i ddechrau cymryd cylchoedd efo top y corff. So triwch gadw yr esgyn eistedd yn sownd i'r gader neu i'r mat neu glustog. A just top y corff sy'n cymryd y cylchoedd bach yna. Neu sy gynharaf. Gwnewch yn siŵr bod chi dal yn tynnu fyny o goron y pen hefyd. So bod yna ddim gormod o bwysau lawr yn y cluniau. Mae'n mynd yn neis, jyst i ddeffro'r cluniau yn y bore. A wedyn newid cyfeiriad i'r ochr arall. A wedyn yn ôl i'r canol. Wnawn ni symud y clustog a dod i fengleinio. Felly, fel arfer, dilo yn llydan o dan y sgwydda, pengleiniau o dan y cliniau. A yn y fewn, edrych fyny a botwm bol yn disgyn i lawr. Anadl allan cefn crwn a sbio tuag at y botwm bol. So cymryd hwn eto yn eich amser eich hun, yn cyd symud yr anadl efo'r symudiad. A jyst gwnewch yn siŵr bod yna fymryn o blyg yn y breichiau. A rwan eistedd ôl yn safle plentyn lle deunu'r pengliniau os ydych chi eisiau. Cerdded y dylor reit ymlaen a restio'r talcen ar y mat. A jyst am ddadlwch yn fama, sylwch pa gyhyrau sy'n teimlo fel bod nhw'n cael eu mestyn yma. A cofiwch mae'r safle yma wastad ar gael i chi drwy'r sesiwn pryd bynnag dych chi'n teimlo bod chi angen rest, neu os di rhywbeth jyst ddim yn gweddu'r corff, dewch i ymlacio yn safle plentyn. Checiwch mewn efo'r anadl. A wedyn yr anadl fewn, dod nôl ar eich pengliniau chi. Mae tebyg i'r cylchoedd oeddwn ni'n gwneud pan oeddwn ni'n eistedd lawr, da ni'n mynd i gymryd hwnna rwan yn y safle yma. So dim ots pa gyfeiriad i ddechrau, jyst bod chi'n trio gwneud cylch efo y corff. So neis ac yn araf. A wedyn newid cyfeiriad i'r ochr arall. A wedyn yn ôl i'r canol. A dyna mynd i ddod i benglinio ar un benglin. So dowch ar goes dde ymlaen. Unrhyw drafferthion efo'r benglin chwith, clywch y mat drosodd, neu rhowch glistwg o dan y fo. Os gennych yn siŵr bod gennych chi ddigon o padding os ydych chi angen o. A wedyn a'r anadl fewn, mae'r breichiau'n mynd i ddod i fyny, dwylo efo'i gilydd. A wedyn da ni'n mynd i wneud pistol efo y dwylo. So mae'r tri bus yn dod i glethu, a mae'r bus gynta, na ni, yn llythrenol, fatha pistol. Ni, a wedyn mestyn reit i fyny efo'r dilo na. So ar anadl fewn, pwyntiwch reit fyny at y menfod. Ar anadl allan, canolbwyntio ar adael i'r sgwyddan a ddisgyn reit i lawr. A wedyn os ydych chi eisiau cymryd hwn cam ymhellach, ydych chi jyst dechrau pwyntio yn ôl chydig bach tuag at gornel y stafell. Ond croeso chi aros jyst syth i fyny hefyd fyny i chi. Anadlwch yn araf ag yn ddim drwy'r drwy. Ac ar ran y allan, yn ôl i safle plentyn. Yes, testiwch yr anadl, checiwch mewn sut ydych chi'n gwneud. A fyny i chi hefo'r dull 'na hefyd, dwi 'di dod yn o bob ochr i fi tro 'ma. Ond os 'di o'n teimlo well bod y breichiau allan o'ch blaenau chi, mae yna fyny i chi. A wedyn ar ôl y dod fewn, da ni'n mynd i ddod â'r goes chwith mlaen tro yma a cymryd yr un peth. So ar anad o fewn, rech yn dod i fyny. A wedyn dod ar dilo i pistol eto. So bus cynta yn pwyntio ar tri bus arall wedi plethu. Mestyn reit fyny ar anad o fewn. Ag yr adl allan, gost o'n ysgwydda reit i lawr. A nad yw'n fewn eto mes dim fyny. Ac os da chi isio, unwaith eto, tiltio nôl ychydig bach tuag at gongol y stafell, croeso chi wneud. ac ar anadl allan, nôl lawr i safle plentyn. Check y mewn unwaith eto, er o sut ydych chi'n teimlo. A rwan, just tycio beth sydd y traed i gyd o dano. So bod chi'n cael stretch neis ar wylod y traed. A wedyn, os ydych chi eisiau dod â'r corff i fyny, mae jyst yn gwneud y stretch ar wylod y traed yn fwy intens. Mae'n gallu bod chydig bach yn rhy intens, so cymwch chi'n yn ara deg. So ydych chi yn eistedd ar eich sodle chi a mae'r traed wedi cael ei ymestyn efo bysydd y traed o dan o. Jyst gweld sut mae hwnna'n teimlo. Os di hwnna ddim yn cyfforddus, aroswch efo'ch cyrff chi i lawr. Mae'n rili really dda i gael y traed yn symud. A wedyn rhyddhau y bysir eto, jyst rhowch wigl bach ym mysir y traed. A wedyn yn ara bach, da ni'n mynd i ddod i gwrcwd. Na i wynebu chi rwan. A wedyn pan da chi'n barod, yn ara bach, gan ddefnyddio y pwyso ma drw'r dilo ell chi ddod yn ych hanner. Plygu'r coese gymaint a dych chi angen. A jyst gadael i'r pen hongian gadl i'r dilo a'r breichiau fflopio'n lawr. Ac efo bob anadl allan, jyst teimlo'r asgwrn cefn o'n ymestyn. A'n adl allan nesaf plug i'r coesau gymaint o phosib a wedyn dechrau gweithio'ch ffordd fyny drwy'r asgwrn cefn pen yn dod yn ola. Rhaid i'n rôl nawr, nôl o'r sgwydda. Gledre yn gwyneb ymlaen, traed tu a lled y sgwydda. Dych chi wedi gwneud hon o blaen. A'r anadl fewn, da ni'n dod ar flaenau'n traed. A cofiwch ffeindio'r marc hyn o'ch blaenau chi, i ganolbwyntio arno fo a na ddod allan yn ôl i lawr. A cofiwch mae'r ardal rownd y bottom bol a'r ardal rownd y glwt, y bochau penôl yn gweithio i gadw chi'n solet. Cofiwch, os ydych chi'n gwoblo, jyst ail setio a trio eto. Falle bod chi angen lledaenu beth sydd y traed chydig bach. Neu falle bod chi jyst yn cael dwrnod wobbly, a mae hynna'n ffain hefyd. So nesaf ydych chi'n dod i fyny, aroswch yna. A dan ni di trio jyst dechrau plygu mymryn ar y pengwiniau. Mae hwn yn tricky, so peidiwch â poeni os ydych chi'n woblo. Ond mae o'n un rili really da os oes gennych chi unrhyw drafferthu neu efo'ch traed neu efo'ch ffeir chi. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Mm -hmm. A wedyn nawr anad o fewn, sythu'r coesau, dwch ar breichir reit i fyny, uwch y pen, ac ar anadl allan i lawr drwy safle gweddi, a nôl ar eich sodla chi. Da iawn, guys. A jyst rhywch wigl bach i symud unrhyw densiwn. Ond da ni'n mynd i gymryd safle eryr nesaf. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hon o blaen. So eto, traed, just fymryn nes at ei gilydd na'r sgwydda. Codi bysydd y traed lle dyn nhw, a wedyn dod yn ôl i lawr. Mae'n i ddechrau, da ni'n dod â un goes dros y llall. na i ddefnyddio'r dde, a wedyn da ni'n plygu y goes dde, uh, sorry, y goes chwith hefyd. So mae fyny chi, mi allwch chi ddefnyddio y droed dde i gadw chi'n solat, neu os ydych chi eisiau rhoi sialens bach eich hunan, allwch chi gadw fo off y llawr, fyny chi. Unwaith eto, ydych chi angen y marcyn yma i ganolbwyntio arno fo. A wedyn mae'r breichiau yn dod dde o dan y chwith. A wedyn, y pella ydy yr coledau'n dod at ei gilydd, ond mi allwch chi ddod y cefn y dilo at ei gilydd. Fyny i chi. So, na i gymryd hwnna i gyd eto. So'r troed chwith yn solet. Ffendiwch eich marcyn chi gan o bwyntio yna fo. A wedyn mae'r goes dde yn dod dros y chwith a plygu y goes chwith. Wedyn mae'r dil yn dod allan, braich chi yn llydan, a wedyn mae'r fraich dde yn dod o dan y chwith, a wedyn unau cefn y dilo yn gweithio tuag at ei gilydd, neu allwch chi lapio yr holl ffordd rownd yn ei chi. Ac anadlwch, gwasgwch top y coesyn at ei gilydd. A gynadlwch. A wedyn rhyddhau. Da iawn. A wedyn nhw'n i gymryd yr un peth ar yr ochr arall. So troi dde, tro yma yn solat, bysydd y traed yn llydan. Fendiwch eich marcyn chi, A wedyn mae'r goes chwith yn dod dros y dde a plygu'r goes dde. A rili really gwasgu ochr mewn y coes yna at ei gilydd yn y top. Wedyn mae'r breichiau'n dod allan. A mae'r braich chwith yn dod o dan y dde tro yma. A wedyn unau cefn y dilo at ei gilydd. Neu allwch chi lapio reit rownd so bod y cledre efo'i gilydd. Anadlwch. Dwi'n ffendio bod agor yn llygada fi yn llydan codi'r eiliau yn helpu efo cadw cydbwysedd. Dwi'm yn gwybod pam, ond os dych chi'n trio fo, so bod gennych chi fath o gwyneb sioct am ryw reswm ei weld yn helpu. A peidiwch â phoeni os dych chi'n woblo, jyst ailsetiwch tri eto a cofiwch bod yr opsiwn gennych chi i ddefnyddio y llawr hefo'r goes 'na sy'n dod dros y top. A wedyn, rhyddhau. So rwan o'n i ddod i gefn y mat. So, da ni wedi gwneud rhyfelwr 1 a rhyfelwr 2 o blaen. Da ni'n meddwl bod ni wedi gwneud rhyfelwr 3. So mae hwn yn dilo efo gilydd. A da chi'n mynd i gymryd cam fawr ymlaen, ond na i jyst dangos i chi i ddechrau so bod chi'n gwybod beth ydych chi'n gwneud trio, cyn trio wneud o. So bod chi'n mynd gorau sbio arno fi'n ormodol. So da chi eisiau cymryd cam fawr ymlaen, A wedyn yn ar y bach, dych chi eisiau dechrau meddwl bod chi'n hinjo o dop y pen i waelod y droed gefn. So, neu ddangos i chi yr ochr. So, mae'r un, mae'r droed dde i lawr yn llonydd, a mae'r goes chwith reit o dop y pen i weld y droed, dach chi mewn llinell syth. Wel, mae fyny i chi pa mor bell dach chi eisiau trio mynd, allwch chi fynd yr holl ffordd lawr at y llawr o'ch ben chi os ydych chi eisiau, neu os ydych chi yn llythrenol jyst eisiau codi y droed off y llawr, mae hwnna'n hollol ffain. Eto, da chi angen eich marcyn chi i ganolbwyntio ynddo. Felly cefn y mat a dylo efo'i gilydd. A nadl fawr i fewn, mestyn fyny efo top y pen. A na dw allan, cymryd cam ymlaen efo'r goes dde, ffendiwch eich marcyn chi, ffendiwch eich cyd-bwysedd, ac yn ara bach dechrau codi y goes chwith, a jyst dechrau tiltio ymlaen efo'r corff. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Eto, os da chi'n woblo, peidiwch â rhoi amser caled i'ch hunan. Dwi'n gwybod mae'n gallu bod yn eitha frustrating, ond just ail setio a trio eto. A wedyn pan da chi'n barod, mae'r goes chwith yn dod lawr, y ddwy goes at ei gilydd, a wigl bach i bob dim. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So nôl i gefn eich mat chi, dylo at ei gilydd. A nadl fewn mes dim fyny fo top y pen. A nadl allan, camu ymlaen efo'r goes chwith tro yma. A wedyn unwaith da chi wedi setlo, dechrau codi y goes dde, jyst bymryn off y llawr a gweld sut ydych chi'n teimlo, a wedyn falle ydych chi eisiau mynd yn bach yn bellach. A nadl allan y ddwy goes at ei gilydd. Cynrwch unrhyw symudiadau ydych chi'n teimlo ydych chi angen. A wedyn dowch i dop y mat. Dowch ar bodia i gyffwrdd a'r traed yn troi fewn jyst mymryn. Codi bysedd y traed a lledaenu. Nôl i lawr. Un roll fawr nôl efo'r sgwydda, cledra yn gwynebu am ymlaen. Tynn i fyny o gorn y pen a ceuwch y llygid. A jyst sylwi ar sut ydych chi'n teimlo. Sut mae'r anadl yn gwneud. A sut mae corff yn gwneud. Da ni newydd wneud dipyn o sialensa yma. So falle bod rhan anodd wedi codi chydig bach. A jyst sylwch ar brysurdeb y meddwl. Ydych chi wedi bod yn meddwl am rhywbeth holl o wahanol am y chwarter awr dwyth yma heb sylwi? A wedyn agor y llygyd. A dyna ni fydd ar traed eitha llydan, chydig bach yn lletach na yr ochr gul o'r mat. So os ydych chi eisiau mynd ffordd na, hwnna fyny i chi. Dwi'n mynd i ddangos ffordd na i chi. So safle goddess ydy hwn. So dyna ni'n dod plygu'r pengliniau. A wedyn ar anadl fewn, mae'r breichiau'n dod i fyny ac ar anadl allan, maen nhw'n dod i safle cactus. So anadl fewn i fyny ac anadl allan i cactus. Wel, mae yna opsiynau efo hwn. Os da chi eisiau sythu y coesau tra mae'r brig yn dod i fyny, a plygu nhw'n ôl i lawr ar ran y dl allan, mae hwnna'n yn amlwg yn llai intense na just aros efo'r coesau di plygu. So mae fyny i chi, falle, allwch chi wneud bob yn ail. Neu, os da chi eisiau aros efo'r coesau di plygu a da chi just yn codi'r breichiau, mae hynna i fyny i chi. A trio gwneud yn siŵr bod y penôl 'di tycio o danodd. So na i jyst dangos, cario chi mlaen, weithiau beth sy'n tueddu i ddigwydd pan 'da ni fel hyn, 'da ni'n penôl allan, so trio tycio fo reit i mewn. So fo' 'na ddim pwysau yn mynd ar y cluniau yn y llefydd anghywir. A rwan, dyn ni'n mynd i adio twist i mewn. Felly ar y rhan o fewn, da chi fyny, coes yn syth neu coes wedi plygu. Ar y rhan o allan, da ni'n troi y corff i wynebu un ochr. A anadl fewn, nôl i'r canol. A wedyn ar yr anadl allan, troi'r corff i wynebu yr ochr arall. So yn eich amser o'ch hyn, yn cyd symud yr anadl efo'r symudiad. Triwch wneud yn siŵr bod y sgwydda ddim yn codi.

A gwneud yr nesaf yma, yr ola, so anadl fewn i fyny. Ac ar yr anadl allan, dil o'n dod drwy'r canol, drwy safle gweddi. A dyna mynd i gario ymlaen efo'r corff. So ydych chi'n mynd i blygu yn eich hanner unwaith eto, plygu'r coesau gymaint ydych chi angen, a just hongian. Os da chi eisiau troi'r traed fewn dipyn bach, os di hwnna'n teimlo'n well, croes ych chi'n neud. A jyst rhowch sigl bach i'r pen i wneud yn siŵr bod na ddim tensiwn yn cael ei ddal yn y gwddw. Defnyddiwch bob adl allan i mestyn yr asgwrn cefn na. A wedyn yn ara bach ar anad o fewn, plygu'r coesau, gweithio'ch ffordd fyny trwy'r asgwrn cefn. A wedyn dod â'r traed nôl at ei gilydd. Ac eto, ceiwch y llygyd. Dwch yn ôl i safle mynydd. A jyst salwch ar sut ydych chi'n teimlo.

A wedyn agor y llygyd, a dyn ni'n mynd i ddod nôl i eistedd. So, dydy o ddim yn bosib gwneud yr un yma ar gadair. So, swn i'n dweud os ydych chi'n oce okay i eistedd ar y llawr, grabiwch eich clustog os ydych chi eisiau. A da ni'n mynd i ddod â gwylodion y traed at ei gilydd. Eto, da chi eisiau ffendio yr esgyrn yn eistedd na. Symud y fflesh o dda'r ffordd. A mae'r dulo jyst yn ymlacio rwla ar y coesa, jyst ddim ar y pengliniau. A wedyn eto tynnwch fyny o gorn y pen, so bod y cefn yn syth. A wedyn efo anadl allan, jyst dechrau arwain ymlaen hefo'r chest. A fyddwch chi yn dechrau teimlo y stretch yn fama. Dim ots pa mor bell bod chi'n gallu mynd ymlaen, jyst so bod chi'n teimlo bod ti fewn y coesau yn ymestyn. ac yr anadl fewn, dewch o'r corff yn ôl i fyny. Wedyn, da ni'n mynd i festyn y goes dde allan, ond cadw'r chwith lle mae hi. So fydd y droed chwith yn pwyso yn erbyn top y goes dde. Os ddim, gwylod y goes dde, ond jyst ddim yn erbyn y ben glin. A triwch wneud yn siŵr bod y cluniau wedi sgwario i ffwrdd, so bod chi ddim fel hyn, bod chi fel hyn. A wedyn mae'r goes fe yna'n hollol syth. Mae'r droed yn gwynebu fyny am yn enfwd. A wedyn ar anod o fewn, da ni'n mynd i mestyn fyny efo'r breichiau. Ac anod o allan, dechrau pwys ymlaen tuag at y goes syth na dod ar delo i lawr at y mat. A jyst gweld lle dych chi'n cyrraedd a sut mae hwnna'n teimlo. Jyst sylwch ar pa gyhyrau sy'n cael ei mestyn a'i gweithio. Defnyddiwch bob anadl allan i drio ymlacio cefn y goes yna. Os ydych chi eisiau fflopio y pen drosodd, croeso chi wneud, jyst yn araf ac yn ofalus. Rhaid yr anod o fewn codi'r corff yn ôl i fyny. A wedyn newid coesa. So coes chwyth yn syth tro yma. A'r droed dde yn gwthio yn erbyn y goes chwyth. Ac eto, just sgwariwch ffwrdd efo'r cluniau yna. A na rhwng fewn, nes ddim yn ei fod eich ia. A gan y allan, dechrau arwain ymlaen efo y chest. A wedyn, os ydych chi'n hapus efo lle ydych chi wedi cyrraedd, os ydych chi eisiau just gadw'r pen yn warcio, croeso chi'n neud. Rhaf i'r anadl reit i lawr. A yn ôl fewn, codi'r corff. A cwbl da ni'n mynd i wneud rwan ydy dod ar droed dde yn fflat ar y mat. Mae bob dim arall yn aros lle mae o. A wedyn, mae'r llaw dde yn dod tu ôl i chi, a ydych chi'n gallu pwyso nôl mewn i'r llaw yna. So da chi jyst bymryn wedi tiltio nôl efo'r corff. A wedyn mae'r fraich chwith yn mynd i ddod i fyny ar anadl fewn ac ar anadl allan mae yna ma opsiwn yn un, unai da chi'n gafal rownd y goes neu allwch chi weithio'r penelin i ochr allan y goes. So mae hwnna'n fwy intense yn amlwg ond mae fama hefyd yn hollol iawn. So, ydych chi'n ei anadlu mewn, a ydych chi'n ei croesi, neu croesi. A wedyn eto, anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen, ac efo'r anadl allan, ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r llaw neu'r benelin, be bynnag sydd gennych chi, fel leverage i gymryd twist. So, ydych chi'n sbio dros yr ysgwydd dde yna, So meddyliwch bob anadl fewn, dych chi'n mestyn fyny efo dop y pen, a bob anadl allan, dych chi'n cymryd y twist 'na chydig yn bellach. Mae hwn yn gret os oes gennych chi unrhyw ryffethion efo gwylod o'ch cefn chi. Mae gwylod y cefn wrth i fod yn cael ei twistio. A gwnewch yn siŵr bod lot o bwysau'n cael ei gymryd gan y llaw gefn yna. Na, wedyn yn ar bach rhyddhau. Mae'r ddwy goes yn syth. Goes yn ôl mewn i'r dilo. A jyst rhowch rhyw symudiad bach yn y coesa. A wedyn dowch ar traed yn fflat. A da ni'n mynd i wneud windscreen wipers efo'r coesa. Jyst rhyddhau yn y tensiwn yng ngwylod y cefn. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So mae'r goes dde yn dod yn syth tro yma. A y droed chwith yn fflat ar y mat. Llaw chwith wedyn tu ôl i chi, jyst i gymryd y pwysau, so bod chi'n gallu pwyso nôl dipyn bach. A wedyn ar yr anadl fewn, mae'r fraich dde yn dod i fyny. Ar yr anadl allan, da chi yna'n gafael rownd y goes, neu mae'r ben glin yn dod, y pen elin yn dod i ochr allan y ben glin. So fyny i chi. A'r anadl fewn, mestyn fyny fo top y pen. A'r anadl allan, defnyddio'r leverage na yn y llaw neu fraich i sbio dros yr ysgwydd chwyth. Mae'n help os da chi'n tynnu'r botwm bol reit i fewn yn yr un yma.

A wedyn, yn ar y bach, rhyddhau bob dim. Eto, dwch ar ddwy goes allan. Just cael bach o symudiad yn nhw. A wedyn y traed yn fflat, ac eto y windscreen wipers. A wedyn dewch â'r coesau yn syth y ddwy goes tro yma. A'r anadl fewn, jyst mestyn fyny efo top y pen. A'r anadl allan, jyst gadael i'r corff flopian dros y coesau. Dim ots lle ydych chi'n cyrraedd. Os dach chi eisiau cymryd hwn chydig bach yn bellach mi allwch chi afal yng ngwlodion y coesau a dechrau tynnu'r corff i lawr, ond fel arall, jyst gadwch i'r cefn ymlacio, i'r gwddw ymlacio. A dechrau rafu'r anadl reit i lawr. Bob anadl allan, teimlwch wylod y cefn yn rhyddhau, teimlwch cefn y coesa yn rhyddhau.

Codi'r corff yn ôl i fyny a nawn ni ddechrau paratoi at Shavasana. So, os ydych chi eisiau cymryd swig o ddŵr, grabio jumper, grabio blanced, gwnewch hyn ar wan. A pan ydych chi'n barod, dewch i orwedd. Sut bynnag ydych chi eisiau gorwedd ar eich ochrau chi, ar eich blaen chi, gwely, os oes na un, yn y stafell, beth bynnag ydych chi eisiau gwneud, jyst ydych chi allu ymlacio.

So, os a unrhyw brysurdeb dal yn clytro fyny eich meddyliau chi. Jyst meddyliwch amdano fo fel cwmwl bach. Yn dod heibio a bod chi ddim yn gafael yna fo, bod chi jyst yn gadw iddo fo fynd. A gwnewch sgan bach o dop y corff, reit i wylod y corff. A sylwi sut mae bob un cyhyr yn gwneud. Os na unrhyw newidiadau o ddechrau'r sesiwn.

A rwan defnyddiwch bob un anadl allan i adael fynd ar bob rhan o'r corff. Teimlwch y corff yn mynd yn drymach ac yn drymach ar y mat. A rwan rhowch eich sylw i'r ardal bach na o dan y ffroen na. Efallai nhw'ch chi sylwi yr air oer ar yr anadl fewn, jyst yn cyffwrdd efo'r mana o dan y trwyn. Ac ar bob anadl allan, chi deimlo'r air poeth. A jyst cadwch eich sylw chi efo'r ardal bach yna. Pryd bynnag ydych chi'n teimlo'r meddwl yn drifftio, jyst dewch â fo'n ôl i'r ardal bach na o dan y trwyn.

Dyna gynnar bach. Dechrau dod â'r teimlad yn ôl i'r bysydd a bysydd y traed. Yes, dechrau dod y bach o symudiad yn yno. A gwrando ar y corff, sylwi ar unrhyw symudiadau ydych chi'n teimlo ydych chi angen. Falle bod chi eisiau stretch mawr. Neu falle bod chi jyst eisiau gorwedd yna am pyn bach hirach. Ac yn ar y bach, dechreuwch wneud eich ffordd fyny i eistedd, dim brys. Felly chi gadw'ch llygyd chi ar gael os ydych chi eisiau. A dyn ni'n di orffen sut nath ni ddechrau bore yma. So efo'r anadlu yn newid bob ffroen. So mae'r llaw eto yn dod fel hyn. A wedyn, y ddau fus yn erbyn y talcen a defnyddio'r bawd i blocio ar ochr dde ac am adlu mewn. Newid ochr ac anadl allan. Ar o fewn yr un un ochr. A swap ac anadl allan drwy'r chwith. A anadl fewn yr un ochr. A swap anadl allan. A nadl fewn yr un ochr. A swap ag anadl allan. Cariwch ymlaen yn eich amser eich hun. Os oes sylwch ar unrhyw wahaniaethau o ddechrau'r sesiwn, os oes un ochr wedi mynd yn llai bloc neu fwy bloc. A wedyn rhyddhau'r llaw nôl i lawr. A jyst sylwi sut ydych chi'n teimlo bellach. A wedyn ni orffen yn dod o'r delo at ei gilydd yn safle gweddi. A jyst wrth lwfftio i drio cnesu'r delo. Cael diwedd y nerfan i gyd yn gweithio. A wedyn, da chi'n mynd i roed cledre y delo dros y llygyd. So pan ydych chi'n teimlo bod y dillad yn cynnes, cledra dros y llygid. A wedyn blincio'r llygid yn gored, dal efo'r dillad dros y llygid. A wedyn pan ydych chi'n barod, cymryd y dillad o'na. Nôl i safle gweddi, da iawn bawb. Namaste. Hmm.